Maitei temimbo'ekuéra mbo'esyry poapyhapegua, ko árape nemoirũta mbo'ehára José Oviedo, nemandu'ákena ñañemoarandukuaaha ñaimeha guive. Ko árape jaikuaamíta ñe'ẽtéva. Mbo'epyrãme jaguereko ñe'ẽtéva, ñe'ẽtéva jehaipýpe. Avei opakuévo ko mbo'epy jahupytyséva hína. Omombarete ikuaapy ñe'ẽtéva rehegua, oiporukuaa hekopete umi ñe'ẽ omombe'úva mba'épa ojejapo, ohechakuaa ñe'ẽtéva moñe'ẽrãme. Jahecháma ko'ã tapicha ojotopáva ha oñomongeta mbo'ehao renondépe. He'i péicha, Mba'épa rejapóta ne rembiapo ciencias-pegua? Ha ne'ẽrã añe'ẽ José ndive, rohecha hag̃ua mba'épa ikatu rojapo. Che ajapose marandúicha. Ñe'ẽtéva jehaipýpe, jahechakuaa ko'ápe he'i ñandéve ñamoñe'ẽ jehaipy. Rolfi oho oheka ka'avove'i ka'aguýpe ipesevrerã. Ohase'ãvo yvyramátare ojopipaite chupe káva, oñani tarova ojetyvyrõ osẽ pe ka'aguýgui, ha he'i iñirũme, Ahekáta ojejoguaháguinte, iporãvéva chepesevnerã, Upépe ndaikevéima. Ajahecha pe ka'aguy oho haguépe Rolfi ha ojopipa chupe káva he'i ñandéve, Ajépa ijetu'u oikóva ñande rapicháre. Jahechakuaáma hína mba'épa ojapo ha'e ajépa oho ka'aguýpe he'i ñandéve ko'ápe jahayhu ñe'ẽtéva moñe'ẽrãme. Mba'e piko pe ñe'ẽtéva? Ñe'ẽtéva hína ha'e pe Yande jajapóva, pe Ñande jajapóva ha jahechakuaa mba'épa ra'e ojapo Rolfi. Ápe jahayguýta oñondivekuéra Rolfi rembiapo. He'i ñandéve, Rolfi oho oheka ka'avove'i ka'aguýpe pesevrerã. Jahechakuaáta ko Peteĩ ñemoñe'ẽme jajuhúva he'i ñandéve mba'e ojapo Rolfi, Oho, oheka ha iguýpeve he'i ñandéve, Ohache'ávo yvyra mátare ojopipaite chupe káva. Jahechakuaa avei ha'e ohache'a hague péva hína ñe'ẽtéva pe tembiapo ha'e ojapóva. Iguýpeve. Oñani tarova, ojetyvyrõ osẽ ka'aguýgui ha he'i, Ápe jajuhu avei oñani. Ha'e mba'e ojapo avei, ojeityvyro avei pe tapicha ha ápe osẽ he'i ñandéve. Mba'e piko he'i iñirũme? He'i ichupe, Ahekáta nde ojejoguahágui iporãvéva che pesevererã, upépe ndaikevéima. Ha ko'ápe avei ha'e hína peteĩ tembiapo ndaikevéima he'ihápe. Ñamañami ambue hendápe, Ñanemandu'a jey ha ja'e mba'eichagua umi ñe'ẽ ojehayguýva, oho, ohachea, oñani, iguipeve he'i ñandéve ojetyvyro, osẽ, ohekáta, ndaikevéima. Ko'ãvape jahayguýva'ekue oñe'ẽrãme hína, penemandu'ápa? Umíva ha'e hína ñe'ẽtéva, ñe'ẽ ohechaukáva omyiha ha ikatúva ñamosũsũ, pe tapicha ojapóva hína péva. Ñamongora ñe'ẽtéva ko'ã ñe'ẽ apytépe. Ha jahecha ñe'ẽnguéra ko'ápe oĩva hína, jahechakuaáta mavaitévapa hína ko'ápe Ñe'ẽtéva ha ikatu upéva ñamongora ajépa. He'i ko'ápe, oguapy, porã, osẽmba, akese. Pe ikatúva jajapo, pene mandu'áke péva hína ñe'ẽtéva. Jajapo kuaa hína oguapy, porãpa ha'e, ndaha'éi péva. Osẽmba he'i ñandéve, pévapa ha'e avei hína. Aguereko ápe avei akese he'i. Akese, pe'a jahecháva umi térã rangue reheve ikatu hag̃uáicha jaikuaa pe ha'éva ñe'ẽtéva térãpa katu ndaha'éi ñe'ẽtéva. Jahechakuaáta ko'ápe oĩva oguapy. Porã, avei jahecha osẽmba, péva ha'e avei hína ñe'ẽtéva. Osẽmba jaguereko akese, ñamañami avei ambuépe, jajoko, jaguapy, táva, rokaru. Ñamongorami ko'ág̃a oñondivekuérapa. Jajoko, ikatu jaguapy. Távapa ha'e ñe'ẽtéva, péva ndaha'éi. Ikatu rokaru he'i ñandéve, péva avei hína ñe'ẽtéva. Jaguereko ambue hendápe, mésa ári, ho'ysã, ropyta, ohopa. Jahechakuaáma mésa ári ndaha'éi ñe'ẽtéva, ho'ysã ndaha'éi avei. ropyta péva ikatu oĩ porã péva ha'e ohopa ha'e avei ñe'ẽtéva pende katupyry. Ijyke peve jahecha ipahakuévo mále ñañe'ẽ pya'e jagueru. Ñamongorami avei oñondivekuéra, mále ndaha'éi, ñañe'ẽ, ha ápe pya'épa ha'e hína, térãpa ndaha'éi, ndahechái ápe la ñe'ẽ ky oĩva hína henondegua, jagueru, péva ha'e hína avei. Iporã ñanemandu'a hína umi ñe'ẽ ky oĩva ko'ápe avei ha'e ohechaukakuaa chéve hína pe tembiapo, Ha'eha térã pe ñe'ẽ ha'eha hína ñe'ẽtéva. Ñamoñe'ẽmi jey umi jajuhu va'ekue ko'ápe, oguapy, osẽmba, akese, jajoko, jaguapy, rokaru, Avei jaguereko ropyta, ohopa, ñañe'ẽ ha avei jagueru. Umíva hína ha'e umi ñe'ẽtéva jajuhúva ko ñe'ẽ atýpe. Ñamoĩmba ñe'ẽ joaju jaiporu ko'ã ñe'ẽtéva. Jahechakuaami ko'ãva. Jaguereko ko'ápe ñani, karu, ke, guata. Ãva hína ñe'ẽtéva. Ha jahechakuaáta ñamoĩmba hag̃ua umi ñe'ẽ oikotevẽhápe. Kavaju pya'e jaguereko avei ohasa hag̃ua tape vai, jaguereko he'ihápe avei jaha che vare'áma. Ha aveígui ipahaitépe he'i ñandéve amo mitã, Mavaitévapa pe ohupyta porãtava hína hendivépe, pe ñani, karu, ke, guata, kavaju pya'e? Mba'épa ikatu ja'e pe kavajúre? Oĩ porã kavaju oñani pya'e. Jahechakuaáhina pe ñe'ẽky oñemoĩmaha henondépe ha upéicha rupi ha'éma hína ñe'ẽtéva ikatúva oñemosũsũ mbyre. Aguata ahasa hag̃ua tape vai. Oĩ porã. Ambue katu he'i ñandéve péicha, Jaha jakaru che vari áma. Héẽ, pe aja óra léntoma hína ajépa. He'i ñandéve avei ipahakuévo, Amo mitã oke. Amo mitã oke. Jehecha jey. Jahecháma ko'ápe hína peteĩ moñe'ẽrã pehẽ jaguerekóva ko'ápe. Ñamoñe'ẽmíta ha ikatu hag̃uáicha jahecha mba'épa tembiapo ikatu ñaguenohẽ moñe'ẽrãgui. Ñande rogapy. Ko'ẽtĩ jave ña Susana opu'ãma iména karai Silvio ndive. Iména oñembosako'i oho hag̃ua imba'apohápe, ha ña Susana katu omorãmbosáma mitãnguérape omondo hag̃ua mbo'ehaópe. Rodrigo pe michĩvéva opyta Tupãpe hasykatúgui Claudia ha Roberto ndovy'apái kuri mbo'ehaópe upe pyharevépe, ojepy'apy hikuái ipehẽngue hasýva reheve. Kómo ñe'ẽrã pehẽ ojapova'ekue Feliciano Acosta. Ñamoñe'ẽmbáma ko'ág̃a ñamongoráta ñe'ẽtéva jajuhúva ipype. Ko'ẽtĩ jave ña Susana opu'ãma ápe jajuhúma opu'ãma ñamongoráma voi iména karai Silvio ndive. Iména oñembosako'i he'i pe avei ñamongoráma oho hag̃ua imba'apohápe. Oho avei ha'e hína tei ñe'ẽtéva. Ña Susana katu Omorambosáma mitãnguérape omondo hag̃ua he'i ñandéve mbo'ehaópe. Omorambosáma avei ha'e péva hembiapo. Rodrigo pe michĩvéva opyta tupápe. Opyta. Heta jajuhu avei ko'ápe hasykatúgui. Claudia ha Roberto ndovy'apái kuri mbo'ehaópe upe pyharevépe. Ojepy'apy hikuái ipehẽnguekuéra hasývare ha ko'ápe jajuhu ojepy'apy. Avei ko'ápe jajuhu ndovy'apái kuri, péva ha'e avei peteĩ ñe'ẽtéva. Jahayguy oguerekóva ñe'ẽtéva meme he'i ñandéve. Jahechakuaáta ko'ápe. Pe mitã tupápe oike. Ambue pe katu jaguereko péicha, amo, oñeno, ahase, ogueru. Ojogua'akue oñeno rekarúta oke. Mávapa hína ko'ápe pe atýpe jajuhúva ñe'ẽtéva añónte, ñe'ẽtéva oguerekóva guive ambue tysýipe. Ha jahechakuaa hína ko'ápe ha'eha ojogua'akue ha'etéma voi oñeno rekarúta oke. Oĩ porã. Ajogua'akue oñeno rekarúta oke, péva ha'e hína umi ñe'ẽtéva. Oĩ porã. Jahayguy oguerekóva ñe'ẽtéva meme he'i ñandéve avei. Jahechakuaáta ko'ápe. Ñande ohóta pyhareve rekaru. Avei jaguerekóva ambue atýpe ombo'e. Ñaipytyvõ apuka rosẽ. Iguýpe katu he'i ñandéve ko'ẽ mitã jakaru ñañeno. Ñanemandu'áke umi ñe'ẽtéva hína pe tembiapo ikatúva jajapo térã ambue tapicha. Jahechakuaáta mávapa ko'ápe ñande ohóta ñande piko ha'e tembiapo. Ndaha'éi. Jahechakuaami upéicharamo ambuépepa mba'e oĩ. Oĩ porã ombo'e ñaipytyvõ. Apuka rosẽ ko'ãva haína ha'e umi tembiapo ikatúva jajapo. Jahaiguy oiporu porãva ñe'ẽtéva, Che omba'apo, Ñande omba'apo, Niko omba'apo. Mávapa hína pe ñe'ẽtéva oĩ porãva jepépe ojipuruháicha hekoitépe? Niko omba'apo. Péva ha'e pe oĩ porãva hína. Péicha ñamohu'ã ñane rembiapo ko árape, ñanemandu'ami jey ñañemomandu'a jey ñe'ẽtévare jahechava'ekue mbo'epýpe. Ñamombe'umi mba'épa jaikuaa ko árape. Jahechakuaa mba'épa umi ikatuva'ekue jajapo, aguata, aipyhy, ahecha, añe'ẽ, amoñe'ẽ, ahendu ha umi hetave mba'e Avei ko ára pýpe jaikuaa ñe'ẽtéva ñanemandu'ami hína ñe'ẽ ohechaukáva umyiha ikatuva ñamosũsũ. Péva hína ha'e umi ñe'ẽtéva. Ko'ápe jahechakuaa he'i, Avy'a ajapopaite che rembiapo ciencias pegua ijetu'u. Púkuri chéve. Oĩ porã che irũ. Che apyta José ndive avei rojapotaha ñoha'ãnga'i. Ikatu hag̃uáicha og̃uahẽve. Péicha ñag̃uahẽ hu'ãme ñane rembiapópe, nemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive. Nde rehéntema oĩ emombarete hag̃ua nde kuaapy. Aguyje.